Mihring one point three billion chenna ram Indiaah hian tualthana rapthlak leh mak tak tak a thlengnem tawh hle a. India Today ina tarlan dan chuan kum sang hnih sawmhnih chhung khan India ramah hian tualtha case sing hnih sang kual zet register an ni hman nghe nghe. Tun tuma kan sawi tur erawh a dan a dang lawr lak awm e. Thuneitute pawhin he case hi case-a zawnga case vang leh mak ber a ni awm e an tih hial kha a ni a. May ni sarih sanghnih leh sawmhnih khan Kerala-a hmun pakhat, Anchal an tih hmunah chuan hmeichhe pakhat Utra an tih chu tui taka muthilh laiin rul tur neina lo chuk palh hlauh mai a. A chunga vanduaina thlen lai hian Utra-i hi a nute ina rial ai a ni nghe nghe a. Rule in a chuk ti an hriat hi a tukah chauh a nih vangin Uttrai hi an chhan hman ta lo. Uttrai hi pasal nei lai ni a, an pa hi bank a hnathawk a ni nghe nghe a, fapa pakhat kum khat min nei bawk. Hetia pasal nei lai a nute in lama awm daih na chhan hi thil dang vang ni lovin a hma lawkin rule tur nei bawkin a lo chuk tawh a, hemi tum pawh hian a thi tep nghe nghe a. Doctor ten a hun taka an enkawl hman hlauh a, a nunna an chhan hman hram hram a nia. Hei vang hian doctor te chuan awm hahdam deuh rih tur an tih vangin U Trai hi nu teiin lamah a awm mek a ni. A pasal leh a fapa ringawt han riah bo chhan chu a hria vangin a pasal leh a fapa te pawh chu U Trai teiin lamah hian an khawsa ve rih bawk a. Vanduaina tawh zan pawh hian a pasal hi bula riak ve nghe nghe. U Trainu Mani Mangalai chuan a fanu vanduaina tawh chungchang sawiin, Ka fanu hi engtik lai mahin a tho tlai ngai lo a, kaithawh ngaiin vawi khat nghal a awm lo bawk. Mahse, May ni sarih zing erawh kha chuan a reh rei riau mai a, ka ngaih tha lo chuan kaithawh tumin an room ah ka va lut a, ka fanu chu ka han ko thin a, mahse kaithawh zawh rual a lo ni tawh si lo. A taksa te khan han en dik hnu chuan rulin a chuk tih kan hre thei ta a ni. A pasal pawh kiangah mu reng si a, engmah hre lo kha mak ka ti ang reng hle mai, a ti. U Tainu sawi zel danah chuan a mak pa hi tuk dangah chuan a tho hma ngai reng reng lo a, tuk tin kaithaw ngaiin a awm thin a ni awm e. Mahse U Tai vanduaina tawh tuk erawh chuan a mak pa hi kaithaw lo ngai miah lo a, hnathawk turin a lo chhuak fel hman der tawh lo nia. Hei pawh hi thil mak danglam ang reng tak chu ni awm e. U Trai chuk hlum tu rul hi khum hnuaia lo be ru a, a hnuah manin an that zui nghe nghe. A fanu thihna chungchangah hian an mak pachet vel dan chu U Trai chhungte hian mak an ti tlangin an rilru dam thei ngang lo a. Kar khat zet an ngaihtuah ho hnu chuan Police hnenah chhui chiang tura report theh luh tha berin an hria a. Tichuan U Trai pa, Vijaya Senan chuan Police hnenah an fanu thih dan chungchang chiang zawka chhui turin report a theh lut ta rawi a. Report-a thel upa hian an makpa chet vel dan mak an tih thu leh an fanu thihna chungchanga an mirinhlel ber pawh an makpa a nih thu a sawi tel ta bawk a. Police-te pawhin rang taka an report thel uh chu bo zui a, an makpa Kumar-a chu pawikhawitu a lo ni tak zet chuan a phu thawk ang ngei a hremna pek an lo tiam ve bawk a. Tichuan, Police-te chuan utai pasal Suraj S. Kumar-a chu thu zawhfia tan an la ta a. A rule hian midang pakhat, rule man thuintu Chava Ruka Vu Suresha pawh thu zawhfia tan an la tel nghal bawk a. Police then theih tawp chuan dawp puain Uttrai Pasal Kumara hian a nupui thihna chungchangah engmah inhnamhnawihna neih loh thu leh vanduaina vang lio lio a hetiang thil hi an chunga thleng a nih thu sawiin kan nu kha hmain rule in a lo chuk tawh a, kha vang khan kal pawh kal thei rih lo kha a ni a. Khumah a hun tam zawk a hmang a, doctor te pawhin hahdam rih turin an ti nghe nghe a. Hetia kan nu chet that thei lo vang hian a nu te in lamah a phei a, keini pa fa pawh kan riak phei ve a. Vanduaina tawh zan pawh khan kei pawh bulah ka mu ngei alawm. Ka lo mu tui deuh a ni mahna, kan nu chunga vanduaina thleng hi ka lo hre reng reng lo a. A tuk zingah pawh hma takin ka tho a, kan nu chu tui takin a la mu emaw ka ti mai a, hnathawk turin ka chhuahsan ta kha a ni a, A hnuah thih thu ka hre ve ta chauh a ni, a ti. Kumara hi han insawi fiah viau mahse Police te hmin zo chuang lo a, thuk zawk a chhui zui a ngai dawn hle niin Police te chuan an hria a, chhui zui tur pawhin ruahmanna an siam ta nghal a. An miman pakhat zawk rul mantu tia kan sawi pawh kha a ṭang nasa ve hle mai a, u ṭai thihna chungchangah hian engmah a hriat loh thu leh inhnamhnawihna pakhat mah nei loh thu sawiin a ṭang nasa ve hle bawk. U Tuai Thi Dan hi a hria piangin mak an ti emaw tih mai tur a ni a, a chhan chu vawi khat mai ni lo, vawi hnih lai rul in a chuk vang a ni. A hmasa zawk a U Tuai chuk tu hi rul tur chak tak ngei chi Russell's Viper a ni a. Hemi tum hian anmahni chenna in a pasal leh a fapa nen an khawsakna hmun a ni. A vawi hnihna chuk tu hi Indian Cobra an ti thung a, hemi tum hi chuan kan sawi tak ang khan a manu te in lama an khawsak lai a ni thung. Hetiang rul tur nei hlawm zet pahnihin an chuk hi mak a, a vawihnihna phei chu thihpui tak avang hian miten an ngaihven lo thei lo. Utai thih dan ngaihven em em tute zingah hian rul lama mithiam, rul chanchin hre tak, Mizo te chuan rul lovers kan ti duh leh mai thei, Vava Suresh a pawh tel nghe nghe a. Ani pawh hian utai chunga thil thlen dan chu mak a ti ve hle a, a hmunah kal a, thil thlen dan hriat chin a duh ve tak zet a. Tichuan vava Suresh-a hi U Traite inah leh a nute inah chuan a kal ta a. U Traite chenna in uluk taka en dik hnu chuan an bedroom hi a chung sang a awm a ni avangin a chuktu rul hi amah chuan a tleng chho thei a rin lo thu a sawi a. Hei bakah hian U Trai nute ina U Traite nupa mutna room hi AC ni vangin Indian Cobra hi a ma thu ngawt chuan he room-ah hian a luah ring lo bawk a. Tu emaw takin an room-ah hian a dah nia rin thu Police-te a hrilh nghe nghe. Rul chanchin hre tak Vava Suresh-a meuhin hetiang ngaihdan a neih takah chuan utai pasal Suraj S. Kumar chu pawikhawitu ni thei tur ber ngai a ni ta a, police te pawhin na taka dawp turin hma an la a, thuk zawkin an chhui zel ta bawk a. Thil thlen dan uluk taka an chhui hnuah Kumar-a chu pawikhawitu ngei niin police te chuan an hria a, thu zawhfia tan an la leh ta a, Hun engemaw chen an dawp hnu, July ni sawm pahnih, sanghnih sawmhnih khan Kumara chu nupui thi dan chungchangah a inpuang ve ta nge nge. Kumara sawi dan chuan Rul man thrintu Chavarukavu Suresh Kumara hnen atangin a nupui chuk tu rul pahnih hi cheng sin khat ve ve in a lei a. Tichuan a nupui chu tui taka mut theih nan mutthilna damdawi a pe a. Hetia tui taka nupui a mut lai hian a rul lei chuan nu mutna bulah chhuah a chuktir ta thin a ni awm e. Vani tlak takin a hmasa zawk hian a nupui chu doctor ten an chhan hman hlauh a. Mahse rultu chak takin a chhuk avangin doctor te chuan awm hahdam rih turin an ti nghe nghe a. A nupui chu nute in lamah a awm hahdam lai hian Kumara hian rul pakhat dang, Indian Cobra an tih chu lei leiin tui taka nu muhil lai bulah chuan he rul hi chhuah leh ta a. Rula chhuah hma hian a rul chhuah tur hi chhai thinrim hmasa te te phawt a. Hete chhai thinrim hnuah hian an nu mutna bulah chuan a chhuah a, he rul thinrim hian an nu U Trai chu a chuk hlum ta a ni. Kumara hian an nu U Trai chuk tura Indian Cobra a chhuah hma hian a chhai thinrim bakah ni sawm pakhat chhung zet bottle ah khungin eitur a pe lo bawk niin police te chuan an report bawk. Hetiang taka rapthlaka nupui laka Kumara chen a chhan heng vange a ni ta ang le. A chhan ber chu sum vang a ni mai awm e. Kan hriat angin vai ho hi an hmeichhia ten pasal neih dawnin an pasal te chhungkaw hnenah pawisa tam tham tak emaw, motor emaw, rangkachek emaw an phut ang ang an pe thin a. Hei hi dowry system kan tih mai thin kha a ni a. U Trai pawh hian Kumara nei dawn khan a nu leh pa te chuan Kumara te chhungkaw hnenah hian nuaisawm an pek bakah rangkachak tam tak an pe a. Hei bakah hian car pakhat an pe tel nghe nghe bawk. He a nupui dowry hi a puma ama pual a neih vek a duh avangin heti hian a nupui lakah rapthlak takin a che ta niin police te chuan an report a. An nu dowry bakah hian an nu life insurance atanga sum tam tak a hmuh theih dawn bawk avangin Kumar-a hian an nu hi dah tha ta mai niin police te chuan an report bawk. Hetia Kumara inpuan takah chuan U Trai chhungte pawh an thaw ve huai a. Hemi chungchang hi U Trai nu chuan sawiin, Kan fanu chunga thil thleng hi hriat thiam har kan ti hle a. Kan mahpai hian kan fanu chungah hetiang thil hi a ti duang tih kan ring pha reng reng lo a, kan rin phak bakin a che a ni. Kan fanu chunga chet dan hi keini chuan engti kah mah kan ngaidam thei dawn lo a. Thuneitute hian thi turin a chungthu rel sak se tih hi kan duh thu sam a ni, a ti. U Trai Thi Dana hian a pasal Kumara chhungte pawh an inhnamhnawi ve rinna Police-te chuan an nei a. An han chhui zui takah chuan an rin ang ngeiin Kumara chhungte pawh anmahni phak tawkah an lo inhnamhnawi ve vek mai. A fapa Kumara chu nupui thi dan chungchangah a inpuang tia hriat khan Kumara pa Surendran Panikkar chuan a mo U Trai rangkachak rawn chhawm engemaw zat chuan rubber huanah lo phum bo a. A hnuan chhuichhuah leh takah chuan thubuai siam sak a ni a. Hei bakah hian Kumara nu leh a far nu Renuka leh Surey te chu Police ten thun zawh fiah lai leh Kumara case an chhui laiin Police hnenah thu dik lo an hrilh avangin thubuai siamsak an ni ve leh bawk a. Kumara chhungte hi engtin nge Court in ro a rel sak dawn tih hriat a la ni rih lo thung. Utai case chhuitu zinga Police hotu pakhat chuan he case hi case mak danglam tak a nih thu sawiin, India ramah hian tualthahna mak tak tak leh danglam tak taka thleng fo tawh thuin a. Mahse tuna kan case buaipui lai tluka mak leh danglam hi kei chuan ka la hre lo. Hmanraw hrang hrang hmanga inthahna hi thleng cham chi a. Mahse rule tur nei hmang khera inthahna hi chu mak danglam ve hrim hrim a. Case danglam leh mak berte zingah tel kum khua tawhin ka ring. Hetiang case hi Kerela a vawi khat mah la thleng ngai lo a ni, a ti. Kumara chu tualtha thubuai siam sak a ni ta a. Tichuan tun thla October ni sawm pathum khan court ah chung thu ngaihtuah a ni a. Kumara chet dan hi rapthlak em avangin utai chhungte hian thi turin a chung thu rel sak se an duh hle a. Thi turin duh viau mah se court chuan uluk taka ngaihtuah hnuin Kumara hi thiam loh chan tirin kum sawm pasarih chhung lungin atang turin a chung thu rel phawt a. A chet dan hi uchuak em avangin kum sawm pasarih tan hnu hian a dam chhung vawihnih lungin a tan chhunzawm turin a chung thu rel bawk a. Hei bakah hian cheng nuai nga chawi tur a ti ni bawk. A hremna paw'n a ṭalh ṭalh khawp mai.